Mbuya ore endugu yane. Mbuya muno. Aye naki okorokwa? Inche nkorokwa Franklin Okenye. Aha. Nigo ngokora eboda boda iga iga Eh. gochia Nyangena Ke- Kemera Nyangena igoro. Kemera Nyangena. Eh, chiduka inde vice chairman ya Nyangena. Nyangena. Eh, erio no nkobutera Eh.
naende nabo ndoche ng'a aiga no toche twanyora esente ere twaminyokia abanto gochia ase ensaidi eria ya rogoro. Okay.
Aye ore one term ase two term? Igo nde one term naende nyigwete onye ndi okobwanga one term eye yaikire egere torore ng'a togokora egasi because twachandekire sana moroche amaguta etofinyire pi eye epigipigi oroche nkobeka mia mbiri kingotira gochirogoro kabere igo yaerire nanyora naumire bono inche nare goteba iga. Amaguta riria ourwa arenge obogambi, amaguta iga arenge ense, arenge gose e- e- e- e- e- engwani yaito. Lakini bono rero oroche aa kare aisire goika mia mbiri amisini. Bono ingochi kogenda omotoriro nintagete omotoriro, abana mbatagete mbairire esukuru, moroche buna abana bono bakabaonchokire bagoteba ng'a besa enchio ore kondagera teiyo buya igo, ase eng'encho ebinto biakong'ire. Bono inche nare goteba iga, inye ndiri okobua. Echikura echi chiare goikwa nonya emambia, torusie ororo Kasongo agende ka, araratimoka naende torabeka oyonde orabe nonya korwa opposition iga iga ase togoteba ng'a buna nbegete iga Jubilee, Jubilee inde ime ase ase abanto baria bagopinga eserekari. Noende oyomo obo naende ngoteba ng'a tindi kwegosa, ing'endirie okobua chikura echi chiare goakwa bono mambia iga nonya emambia torobere. Igo nare goeta ororo mara moja na gotebia abanto ng'a one term, Togende motwe. Alafu inde korwa bogetutu masaba, igo ngosapotie engoko, ngoteba ng'a two term ase engoko, lakini ase abemusi ye mating'a inka agende ka mara moja maambi sana, alafu eria kabere nyariba mobwati nere gochika. Ase engencho abanto aba banyeminire nyamira eye mpaka ntorochi kende gekobo, chihubi moino gabwe echire echichire ororo. Togotira aka chipa aria echi gotira okoru. Aya chiubi echi chire.
Chiubi echi chire echiro moino iga iga. Echiro echiro mega ere. Echiro mega iga iga ase omotembe moina. Nkorane ndore.
Chi chi chi no ogende ororo tindi kobisa. Chi chi chi chi chiabu echi chire ororo baka ogoika ororo kwabonye ng'aki inki kere kia omoire iga iga. Tokogenda nonye ng'o chimagomba iga ase tokoira abanto mogende paaro aria no mokonyora chiubi chire ororo. Bagocha baserorani bosa igo iga ng'a batwairire. Eroche intwe tokobanyeti ng'a ebiragita bagorete, chigari bagorete inki chigokora. Naende togocha twamanya goteba, buna bono korwa igoro ebiragita biaremire, lakini gocha iga iga ebako nakorete akaragita akagotu, buna bono kamenyire omotienyi omogima, ebare yaye ere charara, ere mbaka aria bwomba oimwate, igoro yachete kobekwa omoromu, naende bono goika ororo oyo orakumie sana. Omogambi oyio okoruga ng'a amatinga tana goika ororo, namoborire kabere gose gatato naki abamura bane nkomi abare ase enche ensemo ya gochira igoro iga iga bagotiria abanyagitari namanyete nyangena. Igo mbare gokora gasi, MCA, gavana babwatene, mbare gokora gasi. Mbare gokora gasi ase engencho tiga bagendeka, ng'ende yokobua abagende baserigwe nonya mbono iga, barwa bisi abanto abang'ao babekwo, because buna bono omongwana buna achanwa, toroche omosae orakore egasi, because omogaka iga araire, ara abwo mating'a omobwatire nere okonya goteba ng'aki ninche speaker, bagendeka batimokeka. Bono okorora kwabo obogavana ere ase egochi gocha naye 2027, monto oragania asoe ng'o? Inche ase obogabani obo ekero nkorigereria buya iga, nabaria bare goisaransa abanto nabange bakobori, lakini inche ekero nkorigereria, ntware nkonyora omosae okorwa kong'achanwa, iga are goeta buya, tomoe chikura echi, nere atokonye nyamira bi gose ere nkomoikera tore toramotebi ng'a chanwa, aye kore omosae otako ota otaimokigwa rende oche gwoota omogaso, otakoimoka iga, oche gotara iga norigerie chipaara, ebiragita biche ebi biacha, bagoteba ng'a mbire ororo. Lakini inche nanya kobirora enduchi ekera gita ekemo kiarete amagoro pi, kiamenyire nyagecha enchari, bacha bagakerusia bagakeira. Ekera gita giacha kiamenya ng'a noo kere side lakini nkeri gokora gasi. Notiire epaara eye ogochire kogoro gaiga, egiakororete nsa iga oka, kegaenda. Ase bagoteba ng'a bakorire emiaka eye ne emegima, bono iga matinga tarakora gasi. Ocha ndakobore omogaka. Gwateba ng'a engoko agende airane two term. Ara tagenda bogavana? Ee, agende tuta, kagokora tuta, tomanya komosukia motwe, ase engencho ntomotagete bono nigo arare akora buna agendereire, because noyisa kogenda chisukuru chiaito ase abana bagosoma eh, echire kamili, gokonyora moibori kagopinga. Inche ni- nibwate omwana ore Kisii Polytechnic, in fact, enagachire nachandwa ng'a reta ebasari ya two thousand, ntomanye yaani ntoe ebesa ya two thousand tokoe five thousand, lakini rero ngoika ororo, buna naika nabori nachakera bibinto biane, naegwa ebasari yane. Naende nagenda, omwana nkonya koe gware egento. Igo nare goteba naende ase engoko, Nyendi okobuga, kwarenge komenta ake igo naende onari twagoteba imanga aria, menta gento geke iga, egere naintwe tokonywe ekere koroche buna twabifinyirwe koruga iga amaguta. Amenta ebasari.
Amenta ebe. Erenge oraganie eki, erenge oraganie eki. Onyendirie okobuga, narenge goteba nonye ebinto bire ebikong'u, are komenta ike nonye elifu saba, elifu nane, nonye. Bono iga erenge akobaa, bono iga erenge akobaa. Bono iga nkobaa are kuringana nomwana nkayia are ngingwerende nkore eki kiare.
Aye oyogo are sukuru ki? Epolytechnic. are Kisipo Dekenk, akoegwa aye igwe ochiri busano, igo na ngoteema are, ee. Igo nokogania kwago engoko asuki ake. Asuki ake aike nonya ne chiribu ikomi, egere gaki nere naroche buna ebinto bitofinyete iga iga, Okay. ee.
Bono gokorigereria iga opposition nero aye ng'o support abe presidential candidate? Inche nare go support nare gotebia ase abanto aba abagopinga esereka eeh eserekari eye ere oo isaransete. baende baisana anse, bachore omonto oyomo, yaani bachore oyomo bweka arwanie oyore geti, ng'endi ri'okobua, kende oche ekero ngoraete aiga naro aetananire, narorire ng'a baakire matiang'i eko ekeboko. Matiang'i nare komotebia ng'a barenge kogenda baisana anse na abanto abamwabo, egere bakore bateme bateme egere amang'ana aya akore ki? Naintwe tonyore. Omonto oyomo, ekero na Nyasae naborete, eh, ntwanyora, lakini rende naintwe bare gwancha iga batosapoti, naintwe toe omwana oyo ominto matiang'i, egere naintwe torore ng'a eh, twaetire korwa egere eh, kasongo kagende ka, eh, maambi sana, eh, nabo totagete. Inki oraganere matiang'i ase aso? Asia yare omogusii gose ki? Inoo, matiang'i ekero na ekero aa inche buna nasomi narabeire emiaka ang'e mbwate bono iga emiaka forty five, eh, matiang'i orakorire egasi. Nakorete. igoro ya Ntilio, agakora buya sana, agacha Elimu, Elimu, Elimu nakorete buya sana, mpaka nonya abana baito nonya bakaba noruche ebinto biga onya gosambwa chisukuru, natemete esukuru inche eyo chiariyete engaki eyio, inche nare komosupport inye ndie bare gwancha, bamoe bamounge mokono, egere to tobe omonto oyomo oywo ore matiang'i, tobe omwetima mambia. Erabe amatiang'i tari etebe. Gaki bache ore omonto omong'ao buna United Opposition, naki akoba? Ee, ntogotwara mochando because ee nabo amwendo osi intwe nabo torabe korwa maega because otatiga totagete gasongo aendeka. Agendeka? Ee.
Igaa Nyamira, Gunism nero? Ee, ase Asa amura bagotumeka baita abanto nini ngira? Ee, iga iga ntorarora bochambasi mono ee buna bwarorekana bosongo lakini rende ntotagete naende togenderere security y'ebororo nagoteba ng'a. Abanto baito, esecurity yaito ase abasigari mbuya barendete ense, ekero bakoigwa amang'ana ayio obwarifu ngototema bare gotokonya. Ntotageti gento keria gegocha gocha omwemsi agoitwaria enchera eria iga, ntogochi gotaka igo. Ere nare goteba ng'a Nyamira ebonto ebi mbisakororeka nororo, naende intwe natotete amang'ana yomorembe toganyete 2027. Tugo tokwake chikura. Inche nkorugore egetugi kia Nyangena, eh, Nyangena Nyagechenche, eh, egetuo number zero eight. Number zero eight.
Eh. Mbuya mono sana endugu. Na kwaria okorokwa. Nkorokwa Franklin Okenye, momanyi, eh. eh, ninde vice chairman ya Nyangena, Okay. eh, Elite Center Rogora. Nimbe ngotara gocha naira amaoni y'abanto twabeka omotandao nto baranake amang'ana aya. Eh, nabo naende naye gogosupport ng'a ase egasi mogokora nengiya, naende nabo ntagete naende mogenderere igo, Mwarage ebinto buna ebi, egere twaimokia abarayia aba bategerera, barora ng'a ebinto ase ekeene biasarekire mono, naende twabang'u ng'ina tokobatebia iga, barora ng'a naki. Buna bono nonya nare gokwanera igoro ye chiire echabu eyio ere moino gabo. Echabu moino ere, na ongochi bono Nonya yakorwa. okoenda origererie echabu eyio orore ng'a ekeene nere orosire teiyo. Echiiro ase abanto bakwara, buna bono mambincho matato, nonya abanto bakabe chinyanya, nonya naye ekero ogoika ororo, okoira ecustom egokoboria ng'a iga ng'ai bono. Bakae, Naki togosinyeru ng'a nyariibo gwaye maate iga iga aro otari gotoma egari ekokora emetienyi ebere echafu ere iga abwo? Naende iko ororo bono iga. Mbuya mono sana omogaka. Mbuya mono ase engencho y'omogokora egasi engiya. Nyasae abakonye mambia motogenderere 27 toake chikura na toroche.
Mbuya mono.
Naende iko. Yaya. Ngokwana ore.